Ɛnnɛ nso yɛaba yɛreba abɛdi nkɔmmɔ. Last week yɛhyiaeɛ, yɛtoatoa nneɛma bebree so. Ɛnnɛ yɛba abɛtoa so. Abrabɔ mu no a yɛwɔ no, ɛduru pɛ ɛ time bi a, ne sɛ mprɛn bi wɔ hɔ nom a, yɛ a na ɛsɛ sɛ yɛto yɛn bo ase na yɛhu sɛ nneɛma no a ɛresi no, ɛnyɛ yɛ pɛ. Ɛretwa di ampa Onyankopɔn, N'adom, N'ahummɔborɔ no ɛna ɛma nneɛma a ɛsi nyinaa yɛ dɛ ɛba yɛn so but ɛduru time bi nso wɔ hɔ a ayɛ a ɛyɛ sɛ ɛsua adeɛ wɔ mu ɛma yɛ mpere yɛn ho wɔ abrabɔ no mu deɛ ɛbɛsi biara no yɛn fa aseda ɛma Twedeɛ mpo Nyankopɔn ɛne ɛba abɛdi nkɔmmɔ afa ɛdin toɔ ho Father mpɛ sɛ mbusa wo o ɛɛ abrabɔ mu a yɛwɔ yi nsɛmɔ no nti na yɛto din anaasɛ deɛ nti na yɛto din. Oh nsɛmɔ no ka ho bi nti yɛtumi to din ma no yɛ yie. Nsɛmmɔne ka ho bi nti na ɛma yɛto din no. Ɛnna na mebisa sɛ, Edin toɔ koraa yɛ dɛn? Meda ase.
Edin toɔ no ho. Sɛ yɛto obi din a, ama yɛahu nipa korɔ, deɛ ɔsi teɛ. Ɛnna edin toɔ nso yɛ dɛn? Group, eh, oh, more groups wɔ wiase. Edin ankasa no, because this earth no, we, we live with metabolisms and spiritual purposes wɔ this earth. Nti yɛwɔ earth planet, water planet, Wind planet na ɛwɔ Earth planet na the four element no nti ɛduru hɔ a mɛka ne nyinaa akyerɛkyerɛ wɔn ho de nyinaa de ne ne fapem bɛsi teɛ. Ne sɛ yɛto din nsɛmɔne nti a. Nsɛmɔne ka ho bi. Nsɛmɔne ti ɛ ne so mɛka sɛ bi ɛno yɛ the first one nso ka ho bi. A ne titire me ato din. Me ato din yeah.
Na apart from nsɛmɔne no deɛ nti na mɛ bɛtumi ame ato din. Because obi wɔ hɔ a ɔho eyis bɔne firi hɔ a, obi wɔ hɔ a na ɔyɛ leader ɔwɔ baabi, ɔs asomasie ne nneyɛɛ ne ne su nti no, maame fa bɛdin nto no. Ɛno nso tumi ba saa. Obi wɔ hɔ a na baabi a area no ɔwɔ no ebi a ɔwɔ black magic, ɛbɛsɛ ebi a asoma obi a ɔpɛ saa asomasie ne black magic no bi na ɔno nso de ato ne din so. Obi wɔ hɔ a na ɔyɛ footballer, ɔyɛ celebrity, ɔtumi hwɛ sɛ akoa wei ne su ne ne ban nti no, mɛtumi de a mɛtumi de din asom bɛdin so ama no ayɛ yie. Nanson, ɛno yɛ a nhwɛsodeɛ a ɛkɔso wɔ y'asetena mu, yehu bi, yɛte bi. Na mepɛ sɛ mibisa, woyɛ Sunsum mu ni no, edin toɔ, ɛwɔ nsunsuansoɔ papa bi anaasɛ bɔne wɔ nipa asetena mu? Medaase, edin toɔ, one, etumi papa brɛ nipa, ɛsan tumi bɔne tumi brɛ nipa, because papa no sua, but bɔne no yɛ bebrebee. wɔ wiase. Because wonim koraa sɛ bi asomasie bi a ne nature no bi a wonim n'ahyɛaseɛ na wode akɔfa ne din yɛ de ato wo ho so. Wate ase? Sɛ wohu sɛ wohu pako ne fapem a ɔde pagyaaeɛ anaso woagye afa ne din ato so. Ba yɛ yɛnhwɛ saa adeɛ no. Ɛti kɔfa ne din a ɛtumi ɛtumi ɛmene wo w'abrabɔ. Ɛtumi breaki wo lifestyle. Ti din toɔ deɛ. Ɛsɛ sɛ ɔyɛ ho adwuma ansa asa wode obi din ayɛ dɛn ato ho so yeah. Gyɛ sɛ wo bɛ to obi din a obɛyɛ ho adwuma nti sɛdeɛ wo kɛn woyɛ sunsum mu ni no ɛkwan bɛn so na sɛ ebia meyɛ gyidini meyɛ Hare Krishna ni meyɛ Buddhist ni meyɛ Nkanka ni meyɛ Kristo ni meyɛ Muslamii ni na mepɛ sɛ meto din a kwan bɛn na mɛfa so a mɛtumi ato din papa. ama me ba anaasɛ me nua bi ma m'ase ɛ me matumi ato din a menya so nsunsuanso bɔne biara. Kwan bɛn so? Meda ase.
Yɛfrɛ bi the the law of karma. Camellia law ɛreyɛ adwuma wɔ asase yi so. Ɛna yɛfrɛ yɛfrɛ bi the Spitisms. That Spitisms no is grouped into two equal parts. Yɛwɔ singular ɛna yɛwɔ plural Spitism. Nti wɔn sɛ wofa nipa din a Yɛ wɔ nneɛma a ɛsɛ ɔyɛ. Ɛsɛ sɛ opirim bra pa kɔn ansa na akɔ pa ko no fies a ne din yɛ ɔdɛ. Ebi bɛ sɛ ɔde to ho so. Enti sɛ woyɛ piri pa korɔn no nko ara deɛ a, because ah me din de ɔde to ho so ebi a wobɛnya problem. Yɛ wɔ amanne because o ebi a yɛafiri aso ma bɛ ebi a kɔ kɔ kɔku manu. Bɛ kɔku manu kɔku manu ɛtu wo din so a, ɛnam manu no nti no, manu ɛ ɛ correspond edin bebrebee. E e wɔ dirty ɛna e wɔ the good one. Eti mɛno bɛtumi ama w'abrabɔ ayɛ dɛn? Asɛe. Bɛma w'abrabɔ asan apagya. Eti yɛwɔ nneɛma a ɛsɛ sɛ wɔyɛ, amanneɛ ne amammerɛ bi a ɛsɛ sɛ wɔyɛ fa edin no ho ansa ansa woatu ho anammɔn. Wɔ bi bi ne sɛn? Nsu edin bi wɔ hɔ a ɛyɛ nsuo din. Edin bi wɔ hɔ a ɛyɛ asase din. Edin bi wɔ hɔ a ɛyɛ gya din. Edin bi wɔ hɔ a ɛyɛ mfɛmma din. Kyerɛ sɛ wohu all that areas no nyinaa no ansa woakɔfa akɔfa saa edin no. Nso wohwɛ na wobɛtumi afa din ato ho so a a wobɛtumi ayɛ saa edin no ho amanneɛ ne amammerɛ deɛ a wonni problem biara wɔ ho.
Nan Xuan, Amammerɛ ne amanneɛ no agu hɔ but wobɛtumi ayɛ ho adwuma a, problem a ɛde problem, wonya bi ketewa sɛ ɛkura no ɛbi mma wo den ho. Na mɛbisa sɛ, ɛno bɛyɛ different topic on its own sɛ amammerɛ ne amammerɛ bɛn na mɛtumi afa so de ato din, ɛno bɛwɔ hɔ nom but ansa na no eh mato din Manya nsunsuanso bɔne bi. Ɛkwan bɛn na mɛtumi afa so asesa no? Anaa sɛ meto din na nsunsuanso bɔne no aba no, ɛyɛ sɛ ɛka me so saa ara na mebrɛ wɔ abrabɔ mu anaa? Becau, Yes, because one, woato din, nsunsuanso aba ho wɔ abrabɔ no mu. One, wokɛka sɛ wokɔ, wei woyɛ no physical world a, ɛnyɛ yie. Ye sɛ wonya obi a ɔyɛ sunsum nipa a ɔbɛtumi a release that edin no ama wo. Becau, wonyɛ obi a ɔbɛtumi a release saa din no ama wo, saa curses no, one, ɛfiri wo so na ɛkɔ ɔba so. Efi wo ba so bɛkɔ ɛbɛyɛ the strength wɔ abusua no mu ama wo. Enti sɛ woanyɛ ho adwuma paa a ɔwɔ typical life a, because ebi the the the source you ɛna vampirism. Meti sɛ wowura saa source you hɔ ɛna vampirism hɔ na sɛ wotumi akɔyi saa edin no, woatwa saa edin all that spiritual ranking no. Wotumi ayɛ saa deɛ na woboa, edin bɛdi bɛdi wo nyɛ wɔ abrabɔ no mu. Ɛnyɛ honam asɛm, ɛyɛ sunsum asɛm. Ɛnyɛ honam mu asɛm, ɛyɛ sunsum mu asɛm. Sunsum mu asɛm nso no, yɛka no deɛ wɔnim. Father, eh, mato din ama nsunsuansoɔ aba me so, but ansa na no woaka ama mate aseɛ sɛ ɛwɔ sɛ metumi konko den wɔ sunsum mu ansa na mapepa. Akanfoɔ yɛgye amammerɛ di, yɛgye amanneɛ di. Eh, Akanman mu no, yɛse sɛ wowo ɔba na wammɛto ne maame anaasɛ wammɛto ne papa a, mprempini yɛtaa frɛ no Yaantow. Kwadwa Anto, Akwasi Anto, nɛɛse wɔ ama ammɛto ɔmaame anaasɛ ɔpapa. Saa din no a yɛde too no no, ɛtumi nya impact wɔ ne so, ɛnnya impact wɔ ne mma so anaa? Meda ase, Sir Anto no, wode awerɛhoɔ na ahyɛ akoraa no ma. Sir Anto no, ɛde awerɛhoɔ ne yawdie brɛ akoraa no. Nti akwan abrabɔ no, ɛntumi nkɔ anim wɔ abrabɔ no mu. Deɛ ɔduru baabi no, ɔsan apene, ɔsan asane n'akyi. Because wonhwɛ wɔn a wɔyɛ fam Sir Anto no, deɛ wɔn abrabɔ si teɛ. Because Antonio deɛ ɛde ɛde awerɛhoɔ no yam ɛde awerɛhoɔ brɛ akora sad and worries brɛ akora no. Ɛti ɛtumi ma akora no tumi mpem nkɔ anim da. Ɔkɔ anim a na awerɛhoɔ asan ahyɛ no ma. Nsa ɛdeɛ bi wɔ hɔ a yɛmfa nto nipa ma no nyɛ yie.
But ɛyɛ amammerɛ. Nti ɛsɛ nipa no ɔdi amammerɛ so. Ɛba saa nso ɛbɛka sɛ ebia ɔbu amammerɛ. Sɛ ɛnɛ ne yɛ kane no a, anka mengye nni sɛ sɛbio wɔn a yɛbɛwo wɔn nnɛ ne adeɛ a wɔmmɛto wɔn awofoɔ no Nka yɛbɛto ɔmo din foforo bi, anka saa din no ara na nka yɛde bɛma ɔmo. But me nso megye di sɛ amammerɛ ne amanneɛ nso yɛ adeɛ nya nsunsuansoɔ wɔ nnipa asetena mu, yɛ yɛn nkanka Akanfoɔ ne yɛ a yɛdi a yɛgye amammerɛ di no. Nti manyɛ saa a, ɛmfa nsunsuanso bɔne bi mmrɛ m'asetena. Because yes, because saa ma no wɔanyɛ anyɛ saa amammerɛ ne amanneɛ no deɛ a, ɛde nsunsuanso bɛbrɛ wo. Because saa edin yɛde to wo a, yɛwɔ adwuma a yɛwɔ steps a yɛfa so dɛn, de kani saa bad side no wɔ saa anto no. Wobɛ sɛ wo use saa anto no nko ara deɛ, ɛyɛ sɛ ɔfa the black side no na de yɛ ɔho adwuma. Sɛ saa black side wɔ yɛ yɛ wɔ mogya ne mpraeɛ bi ne enwi a sɛ wo use de de de cover saa edin no. Ebi sɛ abɔ bi sɛ odwan sei, odwan tuntum. Yɛ wɔ amammerɛ yɛ de yɛ use a odwin odwan de yɛ saa adeɛ no. Ɛyɛ sɛ wotumi afa saa black magic no a wobɛ feeli wɔ wiase.
Wow! Woantumi amfa saa black magic no a wobɛ feeli wɔ wiase. Na Edin nsunsuanso papa no, ebi ne dɛn? Meda ase.
Edin nsunsuanso papa no, one, nnipa no, ebia me, yɛfrɛ me, yɛfrɛ me Father Dickson. Sɛ wopɛ sɛ wɔfa me din no a, mewɔ incantation bi a ɛsɛ sɛ meyɛ ma wo, ɛsɛ sɛ ɔba me nkyɛn na mehye seals, the, the planet, the, the planetarial spirit edin de ma wo, na mede fa that water vessels no, mewie ma sɛ de afa the earth, because sɛ wotumi control all the four elements no, ɛne that nine planets, wotumi control ne nyinaa. Ɛnyɛ saa deɛ a, wobɛbrɛ wɔ wiase.
Yɛtumi wo obi, obi tumi pɛ ba wɔ asetena mu, ɔbɛbrɛ, ɔbɛsɔfo ansa na wanya ba. Ɔbɛkɔ odunsini hɔ, ɔbɛkɔ ɔsɔfo hɔ, ɔbɛkɔ mallam hɔ, mallam bɛboa no ama no anya ɔba no. But ɛnam animuonyam hyɛ a mallam no ahyɛ no sɛ Nyankopɔn afa ne so ne Nyankopɔn afa no so ama no anya ba no, ɔwo a, ɔse, mede me ba ato ɔsɔfoɔ, mede me ba ato Mallam no, mede ba ato dunsini no anaasɛ kɔmfoɔ no. Yɛnnim kɔmfoɔ no su ne ne ban, yɛnnim sɔfo no su ne ne ban, yɛnnim Mallam no su ne ne ban, but adwuma a wɔyɛ ne sɛ wɔdi adeɛ anim, ɔyɛ sɔfo, ɔyɛ Mallam, ɔyɛ dunsini, ɔyɛ kɔmfoɔ. Ɛɛɛ, sɛ wankɔyɛ sɔfo a, anaasɛ wankɔyɛ nipa a na odi anim bo a n'awofoɔ ma ɔno bɛpue asase yi so a, ne su bɔne no a ɛwɔ mu no, akora no tumi fa bi anaa? Meda so tumi afe kɔn sɛ ɔnyɛɛ naa the good part hɔ yi adwuma yie cos yɛde di ne maa naa na ɔgye too mu because bi obi wɔ hɔ a ɔgye Peter but Peter no ba bible mu a Christianity Peter no so ate yɛwɔ obi a na ɔdi asuafo de Yesu

Nya nsusuaso papa anaa bɔne. Me me tirim yɛ den anaa? Oh medaase. Apa no yɛ adeɛ bi a wahu, yɛn mfa nni agorɔ. Apa no ɔba a, ɔba with tender tender and lightling. Ewiem koraa tumi sesa, ewiem tumi yɛ biribiara. Sɛ ebia ewiem ayɛ ayɛ clean sei, na sɛ agrada na ɛsɛ tanenam mu a, wohu sɛ e e shake the clouds no. Na the the power of the clouds nipa a owu so the uri uri that book efi the six asem of Moses a efi the be the spirit of cloud that the blood split no ɔbɛ kyerɛ ɔdade a agrada esi yɛ n'adwuma fa nti aha nkwa nkorɔfoɔ no yɛfɔ mu ni agorɔ ɔmo ɛhye but ɔmo ɛwie yɛ no ehu Ɔmo ɛwie yɛ no ehu hye na ɔmo ɛhye nyinaa akyi no. Ɔmo ɛwie yɛ no ɛyɛ lusa ahyɛ ase no ɛ ɛ ɔmo de mirika ɛɛba ahyɛ ase no ɛɛba but ɔbɛ bɛ ɛnde yɛ na sɛ wɔ lusu trap no Na sɛ wonam te sɛ tɛm a motowee ka a edi w'anim nso, wubetumi atia so, nam sɛ kwan no ye ma wo no nti no. Wubeduru w'anim no, worekɔ. Worekɔ Faraway. Na sɛ traffic kɛse, wutia so no a, wuntumi nkɔ bio. Yɛ ɔno a na ɛnde o.
Ɛto mu su no, ahyɛase yɛ gidigidigidi, but ɛn part no yɛ trotrootro, ɛyɛ tan koraa. Na sɛ edin biara na ɛkame a ɛsɛ sɛ w'awofoɔ de bɛma wo biara no, ɛsɛ sɛ Ɛɛ, wo nyini duru anim anaasɛ oyi nyini duru, ɛsɛ sɛ ɔyɛ ho adwuma. Ɛsɛ sɛ ɔyɛ ho adwuma wɔ ahyɛaseɛ. Me ne sɛ meyɛ bi, ade mayɛ biara no, akɔyɛ sɛ bi a obi obi obi baa me nkyɛn de ne gold bɛgyaa me because ɔsɛ wahwɛ spiritual people no, ɔhu sɛ me na meka nokorɛ wɔ abrabɔ no mu. Ɔde gold bɛgyaa me no, na ɔsɛ ɛnkyɛ na ɔbɛwu. Ampa, nipa no ɔte sɛ ɔde adeɛ regya me sɛ memfa ma n'abusuafoɔ, firi mma mfa ma ne yere ne mma. Ɛna nipa nso ɔware mmaa mmienu. Enti ɛsɛ sɛ ɔkyerɛ me wo no nyinaa. Owu kɔɔeɛ no, enti saa ɔba the second wife no, ɔde lɔya no kɔ kɔyɛɛ one, lɔya no kɔyɛɛ one sɛ ɔde ɔbɛdi nkurɔfo nkwadaa no ani ne maame no ani. Wohu sɛ second wife yi, wɔn wɔn kɔɔ so trouble paa. Nti ɔyɛɛ saa deɛ na ɔredi ma first born ani no, ɛna metee saa na asɛm bɛka sɛ ah, mmerɛ no aso, papa no awu. Nti ɛsɛ sɛ mekɔyɛ ho adwuma ma abusuafoɔ no. Me kɔ me fɛ no fɛɛ so afei deɛ sɛ gold biribi abɛ abɛdi me hɔ. Nti yɛn fɛ lɔya no yɛ nyinaa yɛn nhyia yɛn kyɛ agyapadeɛ no. Ansa me kyɛ agyapadeɛ sɛ na asomdwie so reba wɔ abusua no mu.
Why asomdwie ɛbɛtumi aba aberɛ a bɛhyia ɔdihunufoɔ a ɔka nokorɛ na ɔyɛ asomdwieni. Fada, ɛdin to ama yɛ ahu sɛ yes yɛwɔ good ɛna yɛwɔ bad. na mepɛ sɛ yɛ focus wɔ good side no. Makɔ ɔsɔfoɔ hɔ na ɔsɔfo no akyɛ me ba. Wabɔ mpaeɛ ama me Nyankopɔn anam ne so ama manya ba. But menyaa koraa no, nneɛma a mekɔ asɔre a ɔsɔfo no yɛ no anaasɛ Mallam no yɛ no m'ani gye. Nti mammisa sɔfo no ne su ne ne ban Sɔfo no din a ɛda no so no, mafa de ato me ba no. Mambɔ sɔfo no amanneɛ no anaasɛ mambɔ kandifoɔ no amanneɛ no, ɛbɛnya nsunsuanso bɔne a ɛwɔ akora no so anaa? Meda wo ase paa.
Because sɔfo, yɛka sɛ obi yɛ sɔfo a, ɛno nkyerɛ sɛ pakorɔ no waduru, waduru the heaven awie. Ɛno nkyerɛ sɛ ɔn, Onyankopɔn nsa nifa so, ɛno, ɛno nkyerɛ saa. Ebia sɔfo na ɔma ne ba no, wonni kwan a, baabi a sɔfo no yɛ dɛ, ne ti wɔ nase wɔ sɔfo bi wɔ hɔ wɔn koto ohoni sɔfo bi wɔn use water element sɔfo bi wɔn use earth element sɔfo wɔn use air element ɛna fire element ɛso ho sɔfo kuro na wokɔn ne nkyɛn no ɛnɛ kɔ kɔ ɔde kingdoms ne ntɛm ama nipa bebree life asɛn ɛnɛ christianity sɔre te sɛ asɛ nipa bebrebe sɛ ha nipa hundred a ninety pɛsɛn de de ahwe ase wo ba mosɛ religion a ɛyɛ nipa hundred a nipa ninety pɛsɛn afɔle because ɔmo nim the secret of christianity the secret of muslim because wo hu saa secret a hu kɔ bɛfa so live wo life no nti sɛ sɔfo na ɔma akora no ma nipa korɔ no ɛba no ɛso hu sɔfo ne ne fa pem na hyase ne na wie ye baabi a sɔfo ne nam ne kyɛn sɔfo ne nam sɛ wahu saa sɔfo ne channel no a ɔnam so no anhu na sɔfo no ma akɔ ne din a hɔ na kasa no Saa ananmu nsɛmmɔne no, kasaeɛ to akɔ no din no, yɛwɔ ntasuo a yɛde gu akɔ no anom na ɛtumi sesa, ɛtumi dissolve wɔ akora no, ɛtumi sɛe akora no. Nnipa a ɛbɔ hɔ no, sɔfo nam so panifoɔ se baabi a ayi, bayifoɔ hɔ no, ɛyɛ dɛ, ɛhɔ na nsamanfoɔ so, mmɔnsamfoɔ nyinaa so wɔ hɔ bi. because sɛ ɔbɛyifoɔ kɔ ayie a ɔte hefa? Samanfoɔ yɛ dɛn ɔte hefa? Sɛ sɛ abɔnsam yɛ dɛn nkyɛn? Sɛ me werɛ fi sɛ ɔmo sika no deɛ but nti sɛ saa sɔfo no a ɔyɛɛ saa adeɛ no ɛsɛ wo nipa no ɛsɛ ohu kwan a ɔfa so hu bia sɔfo no obi wɔ firi ba.
Nice one ɛwɔ sɛ ohu baabi a sɔfo no firi ba woyɛ sɔfo wopɛ sɛ w'ani bie woyɛ mallam wopɛ sɛ w'ani bie woyɛ dunsini wopɛ sɛ w'ani bie kɔ akyiri wura nsuo ase a Adeɛ a ohia ne sɛ wobɛfrɛ 0201822441, 0201822441. Wofrɛ saa number wei a, oil biara a wopɛ, ɛyɛ oil, ɛnyɛ ɛɛ car oil ɛna ɛnyɛ engine oil, Olive oil anaasɛ Borges oil Do As I Say Favour Oil Buuku biara a wopɛ sɛ ɔkan no, wofrɛ number a ɛgu screen no ase a, wobɛnya buuku bi a wopɛ anaasɛ oil bi a wopɛ. Father, yɛn mmerɛ no nti no, yɛ ɛnkyɛ yɛde yɛn nkɔmmɔ no bɛsi ha na adasa no yɛayɛ dɛn? Yɛatoa so. Na mepɛ sɛ mebusa sɛ, yɛto din ma anigyeɛ ba? yɛto din ama awerɛhoɔ ba. Obi wɔ hɔ a, edin a ɛda no so no, ɛnyɛ sɛbe anka din papa but ɔtumi di yɛ wɔ abrabɔ mu. Ɛno kyerɛ sɛ wayɛ ne ho din no ho adwuma anaa sɛ Nyame nhyira bi na ahyira no. Nyankopɔn nhyira wɔ hɔ ɛna edin toɔ so nhyira nso wɔ hɔ. Enti sɛ Nyankopɔn nhyira ɛde ma wo a, ɛyɛ different from edin toɔ nhyira. Yɛbɛfrɛ obi ebia, ebia bibi bi, Kofi Pra anaa Kofi Tano. Ɛnam sɛ yɛde saa nsuo din ato ne ho so no nti no, nsuo bɛtumi ahyira no ama no ayɛ yie. Because any time biara no, nsuo no hia no. Ɔbɛnya vision na nsuo no, na ɔdware nsuo mu. Nti saa pɛ, saa people no, ɛsɛ any time wobɛn nsuo no mu. Ɛna Nyankopɔn yɛ, yɛ, yɛ, yɛde Christianity din nso to a, ɛsɛ ɔyɛ Christianity so ho adwuma. Yɛde Muslim din nso to a, ɛsɛ ɔhu Muslim no kwan fa so ayɛ ho adwuma. Yɛde Occult service so din nso to a, ɛsɛ sɛ ɔyɛ Occult no nso ho adwuma. Because whether good or bad, ɛbɛtumi afeesi the challenges ɛwɔ wiase. Nice one, wobɛtumi afei si the challenges wɔ wiase, precious media na wohwɛ no saa nso na Father Dickson one. Y'ani asɔ, ɛyɛ yɛ fɛ sɛ waboa yɛn atumi ama yɛn rekye 1K, ɛnyɛ easy to come by. Nyankopɔn nhyira wo sɛ da biara wohwɛ yɛ videos no na wo share. Ɛma amanfoɔ nso yɛ dɛ hwɛ bi. But wo a worehwɛ video yi seesei yi, wo ara na me ne wo kasa. Obi abɛgyina wo nkyɛn na sɛ ɔrehwɛ a, ka kyerɛ no sɛ worehyɛɛ link no ama no ɔnhwɛ no wɔ ne phone so. Hwɛ na nnipa mmienu anhwɛ video no ammom, ɛyɛ haram. Sɛnde ma no na wɔnhwɛ. Sandy Opoku, baabi a wɔ biara mekyea wo. Ɛnkyɛ mɛba ne abɔ nkɔmmɔ bi. Wobɛhu me live and coloured. W'address no me nsa aka nti mɛba. Father, ɛnnɛ ɛha na berɛ bɛma kwan ama yɛdeɛ nkɔmmɔtwetwe no asi. Dasɛnɛ yɛbɛhyia. Me din de Kwaku Buzi a yɛne Father Dickson Wan na ɛdi nkɔmmɔ nnɛ no. Makra wo.